Hemmäňize salam dostlar gowy mädäleňiz janyňyz sag sag mana oka işläp ýörsüňmi dostlar bu gün başga bir tema bilen garşyňyza çykýan sebäp diýseň bu gün bu oturan gyz kim kä diýip sorajaklar bar eee bu kim kä diýip sorajaklar bardyr şoň üçin men reski men kän geplemäýin Özüňiz bilen tanyşdyrsaňyz, agyz. Agyz. Tä menem tanamok hali. Indi tanyşdyk diýip. Owa. Hemmäňize salam. Men Ykbal, özüm Türkmenistanda Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäherinden. Türkiýede Nide Aýne, Türkiýe. Türkiýede Ömer Haýys Demir Nide uniwersitetinde. Owa. Oba hojalyk we tehnologiýasy fakultetiniň oba hojalyk we genetika ugrundan ikinji synp magistraturada okaýaryn. Ikinji kursmy sen şuma? Ikinji kurs boldum. Geçdiňmi üçe ýaňta geç, indi geçmeli? Indi geçýän. O, opşi ne, doly näçe ýyl siziň uniwersitet? Biziň uniwersitet şimdi bakalawrymy magistraturasymy? Sen şuma näme okap Men magistraturada okaýaryn, magistraturada dissertasiýa bilen bolsa üç ýyl okaýaň.

Hawa dogry. Warşawada Berlinden geçdim geldim häzir. A, o taýlaryny indi düşündirjek. Hawa, şoň ýaly bir Erasmus hakky diýip bir programma bar Türkiýede. Hawa. Şo ekzamene girýäň. Sen şo ekzameni geçdiňmi, sen Ýewropa gitmäne hak gazanýaň. Ýewropada işte bir semestr Okap gelip bilýäň, Ýewropanyň studenty bolup. Menem şu hakda gazandym. Erasmus gazandyňyz-a? Indi nämäni? Şumat haýsy döwleti gazandyňyz? Men häzir şuň ýaly bir zat bar, Erasmusda obrazowaniýa bar, okup, student bolup, birem praktika bar, staž. Hawa, sen haýsynda? Men häzir praktikada we Şoň ýaly magistratura okaýan bolsaň, praktika gitmek daha amatly, daha şeý. Hawa. We men praktika geldim. Haýsy ýurtda? Wengriýa. Wengriýa, Wengriýa. Haýsy şäher? Budapeşte 3 3 sagatlyk bir ýolda Debresen diýen bir şeýer, Debresen uniwersitetinde. Şo taýda praktikada bir bir laboratoriýa bar. Hawa. Research center. Şo taýda men laboratoriýada işleýän, praktikam şo taýda geçýän. 3 aýlyk geldim we stažda-da şuň ýaly bir zat bar. iň az iki aý, maksimumam dört aý gidip bilýän. Men ne dört aý, ne-de iki aý, üç aýa geldim. Üç aý. Hawa, şo wagtam ine şoň ýaly. Hawa. Indi Erasmus barada häzir esasy temaň gyzykly ýerlerine geçýäs. Ýöne şu wagt bir gysgajyk bolsa-da Erasmus barada bir zatlar düşündireli diýdik. Ýagny, sen bärik geldiň, indi bärik geleňde Erasmus saňa uniwersitet näçe dollarmy, ýewromy näme tölýärler? Şimdi şuň ýaly bir zat bar. Erasmusda-da Size ýewro berýärler. Aýlyk ýewro alýaň. Näçe ýewro alýaň? Mysal üçin, men Wengriýada boldugym üçin aýlyk dört ýüz ýewro berýärler maňa. Dört ýüz ýewro. Hawa. Gowy pul. Dört ýüz ýewro. Ýöne sen gelen wagtyň, sen gidip gaýtmadan öňji saňa ýüzde segsen prosentini berýär. Üç ýüz ýigrimi ýewro deňk gelýär olam. Sen baransoňam ýüzde ýigrimisini gaýtaldan alýaň ony. Özi berýär. Hem baran wagty pully bolup galýaň şeýdip. Ýagny seniň top opşynyny nememi? Ýüz bir müň iki ýüz ýewro gazy alnyň dogrymy? Hawa. Bilediň zadyň kim alyp berýär bärik gelme. Ýok biletleri özüň alýaň, wizany özüň alýaň. Zat şoň ýaly bir zat bar. Puly seň hesabyňa sen wizaňy aldykdan soňra ýatyrýarlar. Sen wizaňy alýaňa, indi men wizamy aldym diýip sen uniwersitete gidýäň, indi haý wizam geldi. Siz meň indi pulumy ýatyryp bilersiňiz, stipendiýamy berip bilersiňiz diýdikden soňra saňa puly ýatyrýarlar hesabyňa. Şo taýdanam sen gidip çykyň. Uniwersitet bilenem düşünişip gaýdýaňyz. Hawa, uniwersitet bilen şertnamaly. Şertnamaly bolýar, hawa, şertnamasyz bolmaýar. Sen şertnamada gol çekýäň. Ynha men 3 aý şo taýda boljak. Sen ha, mysal üçin 3 aýa gelip 2 aýdan soň gitseň, sen yzyna bermeli bolýaň o 3 aý, 3-nji aýyň puluny. Şonuň üçin 3 aýmy 3 aý galmaly. Onda bärik gelmek üçin, onda bärilerini görmek üçin, gezmek üçin esasy diňe hökman iş bilen gezmek däl, okuw üçin hem gelsek bolar. Hawa. Pulsyzam gezip bolýar. Hawa. Indi iň gyzykly ýerlerine geleliň. Iň gyzykly ýerler indi. Iň gyzykly ýerine gelelim. Hawa, iň gyzykly ýerlerine başlaýas. Onda başlamazdan öňürti bärde ykbalyňam diýişi ýalyky Ykbal näçe sany ýurt gezdiň sen şumat? Men häzir Awstriýadan başladym. Awstriýa, Çehiýa. Çehiýa. Ondan soňam Italiýadan Milana gitdim. Milandan Barselona, Ispaniýa uçdum. Barselonadanam Fransiýa, Paryža uçdum. Paryždanam Wenesiýa uçdum. Wenesiýa. Hawa, häzir siziň ýanyňyza gelende gelen wagtym. Berline geldiň. Berline däl, Rime uçdum başda. Rime. Rimden Berline geçdim. Berlindenem siziň ýanyňyza geldim. Bize gelin. Hawa size gelin. Indi Şaňaly. Yani bir sürü şäher we ýurt gezdiň, dogry Hawa. dämi? Indi şu gezen döwrüňde näçe manat pul söwdüň? Iň gyzykly Iň ýerleri. gyzykly ýeri. Men mysal üçin Wen- Wena bilen Pari- Praga giden wagtym Pragda diňe 20 ýewro sowdum. Ýigrimi ýere il güni otaýlar gidýär. E bu suratlar paýlaşýar. Ýaman baý etýän pully Awa pully jöýtýän senä hez etdiň diýýärler. Oň ýaly zat ýok. Hani hezil edip gezjek bolsaňyz aýt pully bolmana gerek ýok. Tim bolýa Ýewropada. Awa. Sebäbi bärde Sen ýigrimi ewro bilen bir şäheri arkaýyn gezip bilýäň. Nädip gezip bilýäň? Mysal üçin şeýdip alýaň. Iň arça sen häzir otel zat bar, girmeli, galmaly. Otele pul bermeýäňiz, mysal üçin. Näme üçin? Aýt görüm syryny. Şuň ýaly program, indi men size aýdaýyn, şuň ýaly, mysal üçin men alan wagtym bilýadymy köp şähere daňyp. Daň, daňdan, Irden. irden, irden reýsleri aldym. Gün boýunça gezýän, aýlanýan indi şu şäheri. Agşamam, agşamky reýs bilen ýene är- bi- Başga ýurda Aýnan gidýär. bäş-alty sagat garaşýan aeroportda. Mysal üçin, şo taýda sen uklap galsaňam hiç kim hiç zadyňy ogurlanok. Sebäbi mende meň ýaly näçe adam bar o taýda. Beýdip odýallarynam almyşlar, alanlar bar. Aeroportda Odýal, hawa, ýatýanlar. aý- odýaly ýere serýärler, şeýdip ýatýarlar. Aý, Hiç kim hiç kim bilen işi ýok Ýewropada şo zady unutmaň sebäbi siz gorkup bilersiňiz aý gyz başyňy hawa gyz başyňy sen nädip gezýäň gorkyňokmy diýip soranlarym boldy ýok hiç kim bärde maňa aý dur ykbal gelýä diýibä garaşadak Ýewropada hemme ýerdede şoň ýaly hiç kimiň siziň bilen işi ýok sen özüň özüňi bildiňmi arkaýyn gezip bilýäň. Şoň ýaly, mysal üçin, programmalar bar. Haýsy programmalarda? O programmalar näme işe ýaraýar meselem? O programmalar mysal üçin arzan biletler bolýar. Iň prostoý primýeri, men Budapeşteden Milana bäş ýewro bilet aldym. Bäş ýewro bilen? Bäş ýewro bilen. Bäş ýewro bilen men Milana uçdum şo taýda. Bäş ýewroň näçe bolýaraý?

Şoň ýaly Milandan, Milandanam Barselona sekiz ewro aldym bilýady. Aha. Hawa, Barselonadan Pariža-da dokuz ewro aldym. Mut, mut gelip berenik wal. Dokuz ewro-da Pariždanam, Pariždanam Wenesiýa ýene dokuz ewro bilet aldym. E, diňe men şo, şoh şäherleri gezen wagtym Wenesiýada galdym. O taýda Aha. pul bermedim ýöne. Näçe pul O taýda-da bermedi? mut galdym. Şuň ýaly bir programmalar bar, Couchsurfing, Be Aha. Welcome. Trustroots diýe bir tane web saýfalary bar. Indi seret indi bir zat sorajak şo taýda indi şo taýdaky adamlar bilen gepleşip zat et. Sen öýüne barýaň indi orada. Ol adamlar indi köp adam sorajak da nädip gyz bilmeýän ýeriňe nädip bara bilýäň zat diýjek ýanak. Sebäbi şu o taýda hemme informasiýasy ýazýa. Mysal üçin o adam sen böyle gözletýäňä gözlän wagtyň. Mysal üçin Milana gitjek bolýaň. O taýda Milan diýip ýazýaň işte. Ondan soňam jinsiýetini ýazýaň, jinsiýetini şo oba gözlekden hawa. Gyzyň ýanynda boljakmy, erkegiň ýanynda boljakmy? Gyzyň ýanynda boljakmy, ogluň ýanynda boljakmy? Şoň ýaly şeýdip ýazýaň, sen şo taýda birini tapan wagtyň o taýda kommentariýalar bolýar, menden öň galanlar o taýda kommentariýa ýazýarlar. O taýda o adamyň özem hemme zady ýazyly bolýar, sebäbi sen eýdip bir Gidip o taýda giden wagtyňam hiç hili bir ujasnyý bir situasiýa bolmaýar-da. Sebäbi hemme zady sen anyklap şeýdip gidýäň. Sen birine ýazyban wagtyňam hemen boldy gel, geliber diýip aýdanam bolmaýar. Nawa, olam seň nemäňi okaýar, senem bolan ýerleňde. Olam meni okaýar, meni tanaýar, owa şeýdip hemme zadyňy ýazýaň o taýda. Indi bir zat sorjak senden, düşündim. Ýani şon ýalaky bolýa hä. Indi Hawa. seň öz garaýşyň näleiki? Şun ýalaky programmalar bar, şeýdip adamlar ö öz öýüne alýar hä. Hawa. Näme sebäpden mugt alýa? Ine sen meselem mugt bolan hatda biraz ö öňünden gepleşemizde ine neme diýg aýtýa hatda iýjek naharyňa çenli diýip ber. Hawa. Zawtragyň obedyň ha hatda aýtdymam men et e ostanowkadan özleri aldylar geldiler maşyn bilen alyp öýüne şeýdip alyp Aha. gitdiler. Şoň ýaly adamlar timwoli men häzir gezen ýurtlaryma sereden wagty italýanlar bilen ispanýollar, ispanýollar Edil şu günlerde Ukraina. Hawa şu günki günlerde. Şoň ýaly bir ýagdaý bar. Hany gorkan gorkulajak bir zat ýok bärde. Siz arkaýyn özüňize özüňizde uwýerni bolduňyzmy her türli gezip bilýäňiz. Hawa pul pul harjamam. Pul sowuk ha. Pul sowuk. Aw Rimde häli, Rimde näme boldy diý. Näme boldy? Rima geldim. Rima geldim men. Onda? Ondan soň e, o taýda da bir gyz bilen tanyşypdym. Ony o gyz bilen hem men Pragadan e, poýezdda Budapeşte izime baran wagtym o gyz hem Wenadan poýezda bindi. Şo taýda tanyşdyk. Rimli me Rimde ýaşaýan zat diýdi. A, Türkiýeli bir gyz. Ondan soň menem indi Instagramyň, WhatsAppyňy ber diýdim. Şeýdim hem. Ha indi meni çagyrmasyn garaşyp otyryn. Indi Rima haçan meni çagyrarka diýip. Diňe ilk başda näme trende gidip barýaňyz dogry dämi? Trende men Budapeşte yzyma gaýtdym. Hä, indi seň hem näme ýurt gezmeli, zat etmeli, tipa näme meni bir öýüne çagyrma diýip içimden pikir bar. Şoň ýaly ondan soň menem garaşyp otyryn indi haçan çagyrarka diýip. Ýazyşdyk, zat etdik. Aýtdym men diýdi, öýe geçdim diýdi, islän wagtyň gelip bilersiň diýdi. Kaddy besplatny, hop, men hem aýtdym, dur onda diýdim, beýden wagtyň men hem srazu biletimi almaly diýdim. Biletimem Budapeştden Rime on bir ýewro aldym. On bir ýewro, arzan. Bardyň o taýdadam näme, ýatjak jaýyň mut, iýjek içjegim mut, bir-de sentrde hem, sentrde onuň öýi, ýöräp gezýärdim o taýda. Indi en gyzykly ýerem Rimiň aeroportyna, Fumiçino aeroportyna geldim menem. Ýöne samolýodymam giç düşdügi üçin on bir ýarymda, giçki on bir ýarymda düşdüm we şatl awtobuslara ýetişmedim. Ertire azana çenlem men aeroportda garaşmaly boldum şo taýda. Şatl yzyma geldim. O taýda-da bir aýal doganymyz bar eken, işleýän, ýani italiýaly özi. Iňilizje-de öýle kän bilenok. Menem Parižde aeroportda gala garaş oturan wagtym Parižiň aeroportyny kiltlediler, hani çykyň. Ýapdylar. Ýapdylar, awa. Daşarda garaşypdym. A dedim, al ýene meni indi köçä atdy. Köçä kowjak bolýarlar diýip oýladym o taýda. Geldi, gorkdum. Dedim, hani bärde ot gursam hiç hili problem bolmazmy diýip iňlisçe soradym. Ondan soň, ýok, ýok dedi, hiç hili problem bolmaz, sen otur bärde diýdi. Gowy, müň zat, diýip, meň halymy sorap başlady bu. Gelin eje. Hawa, menem aňtaň näme bolýa. Ene-ataň indi orada galdymy, aňyrda galdylarmy zat, diýdi. Hawa, diýdim, ýani ene-atam Türkmenistanda, meň nireli boldumy soranok häli. Ensoňam, bärde galjak ýeriň barmy, diýdi, Italiýada, Rimde indi. Menem, Hawa, ýöne ertir yzyma gaýtýan, diýdi. Uruşda näme işiň bar, diýdi. Näme uruş, diýdim, menem, näme uruş, nirä, niräniň uruşy. Ukrainaly dälmi sen? Ho, men Ukrainaly däl diýdim. Ondan bolupdyr ondan nireli şeýt düşündirdim. Indi Türkmenistanly, ýöne Türkiýede okaýan, şoň ýaly, şoň ýaly Erasmus bilen bärik geldim, zat zat diýdim. Bolupdyr diýdi, sen diýdi, işte gynalma, ertir diýdi, irden diýdi, nöbeti gutaran nöbet Hawa. Nöbeti gutaran. Iş sagady. Iş sagady gutaran biri Rime giden wagty seni alyp gider ýanyna men işe işte işleýän dostlaryma haýyşt ederin diýdi. Hawa. Menem otdym boldy al sekiz ýewro jetdi ýaly sekiz ýewrom galdy kisäm jebimde galdy diýdim. Ýani esasan student döwründe bir ýewro iki ýewro bir ýewro. Oda puly pul sebäp bir ýewro gidýäň çörek suw alýaň. Aý, şeýdibem ertire çenli garaşdym, zat etdim. Maşyny alyp gitdiler, kofe-de alyp berdiler maňa. Kofe-de alyp berip, metronyň s-e, metro ostanowka goýup gitdiler. Şo taýdanam bir ýarym ýewro bilet aldym men, met, e, ýaňky gitmeli ýerime-de. Şeýdibem bir ýarym ýewro aeroportdan men Rime gitdim. Nomerlaryny berdi ýaňky aýal, ýaňky, e, Kömek eden gelneje. Kömek eden gelneje-de nomerini berdi. Rimine bir problemaň çyksa biziň bilen habarlaş zat diýip. Şoň ýaly şeýdibem ýaňky dostumyň Joramyň öýüne gitdim. Şo taýda galdym. Olam agşam irden gitdik. Zawtrag etdik. O zawtragy öz jebin özüniň kisesinden töledi. Ýene ykbal muda düşdi. Ýene ykbal muda düşdi. Ýa-a şeýdibem menem agşama çenli ýedi sekize çenli aýlandym Rimi. Öýle ýöne hezil edip aýlandym. Ýöre-ýöre Watikana gitdim o taýdan. Watikan zatyn. Rimiň içinde bolanyň üçin şoň ýaly we Gepiň gysgasy ondan hem Berline geçdiň. Berline geçdim. Berlinde-de şuň ýaly bir situasiýa bar. Berlinde ýigrimi dört sagat geçerli bir bilet Bilet bolýar. alýaň. Hawa. Şony alýaňyz. Siz nirä münseňizem şo bileti göster görkezdiňizmi? Hiç hili Ýa- problema Ýöne görkezmeseňizem bolýar, sebäbi hiç kim gelip kontrolirowat etmeýär awtobuslary. Ýok, näme, aslynda men soradym Berlinde, Berlinde zatdydym, barlaýan ekenler, hatda bärdedem näme, meselem, tramwaýlara, metrolara zatlara minýän wagt kän bir barlap baranoklar, hiç hili ýagdaýda.

Ýöne bilýediňiz dursun, bir şey oldumy görkezersiňiz. Ýa-a. Men bilýedim bar diýip ýaňy, ýa hiç zat bolmaýar. Ýöne mende hiç hili bir oň ýaly zat bolmady. Berlinde hezil edip bilýedim. Goýdum, na pamyt dursun diýdim, ýa-ni Berlindenem. Şoň ýaly hezil edip. Ýagny zyňmaly-a biletleňiz jübiňize käbir alyp. Dursun-a, o hiç size bir zat zarar edenok o. Şoň ýaly onda Berlindenem agşam hä Berlindede ýene ukrainaly diýip düşündiler meni oýladylar. Goýsana. Ýagny şu matga çekip duran wideolarymyz ýagny öňki düşürilen wideolarda ýagny bu naýyň näçesi? 12-si hawa. Hawa, olam 10 ýer ýagny. Düýnäli düýn bolan zat. Hawa, bir günlükde bolan zat. Astanowka gitdim men indi. Awtobus stansiýa gitdim. Şo taýda garaşmaly da indi awtobusyň gelmesine. Be seretdim ýaman agdam kän a dedim ukrainalara kömek edýän eken bu dedim menem sowukdy daşarysy berlin öý ýaman sowukdy menem içeri geçdim o taýda da garaşjak da indi astanowka da senem girip durup bilýäň o taýda meni böyle karolina işte idi suda davay zaregistruyum тебя falan zat diýip meni çagyrdy menem aýtdym ya ne karolina men karolina däl Bolupdyr diýip olardan gutuldym. Şo taýda-da e, sen ukrainaly bolsaň tualede pul tölemeýäň. O oh. taýda hawa. Ukrainaly bolman soň ukrainaly bol ukrainaly dällere de 1 ýewro tölemeli. Maňa ýani ukrainalym sen diýip soramadylaram o taýda. O taýda alman daýzada açdy tualede. Tualede açdy, besplatny girdim, çykdym menem. Bilemokdym ýöne ondan soň öwrendim onda. Şoýt dur, durdum iki sany ukrainaly ýene geldi gyz bilen oglan dedi galjak ýeriň barmy bu gün gije ýatyp biljek ýeriň barmy bolmasa dedi biz opşitde galýas biziň bilen gelip bilersiň zat dedi men oňa aýtdym ýok men warşawa gidip geçýän bu gün şu iki sagatdan soň awtobusym bar diýdim hä dur onda diýdi saňa diýdi häzir iýer ýaly zatlar getirerin diýip maňa alma ahwalyň ýene çüwdi ha owa ýene maňa alma sendwiç suw getirdiler menem en soň A, dedim, meni ýene ukrainaly diýip oýladylar. Diýdim, duruň, men ukrainaly däl diýdim. Bir meňa bir şey ýapdylar, ýani azarlamak. Nu, utanma diýdi, näme diýdi, ukrainaly bolanyny näme üçin utan, utanylajak zat ýok bärde. Ýani bulam adamlaryň gowy niýeti. Al muny zat diýip şey diýdi. Ep bolupdyr diýip men elimdäki bilen galdym şeýdip hem awtobusa mündüm şoň bilen hem azanda siziň ýanyňyza geldim. Hawa bärik. Girdi. Ýenede marşa görşüňiz ýala kim mut. Hawa ýene mut. Wokzaldan garşy alyndım. Hawa. Indi nämäni hem aýdyp geçeli men ykbaly nirden tanýan diýip sorajak bolsaňyz men ykbaly tanamok ykbal Nirden tapdyr internetden tapdyr. Ya oy ne diýen biz neme de. Tanşýas näçe ýyldan bäri. Awa bile okadyk. Men hem bilşiňiz ýaly Türkiýede okadym, bir şäherde okadyk biz hem. Näçe ýyl boldy? 2014. Men bärik gelenme, men 2013-de barypdym. Aw, men 2014-de geldim. Senem 2014-den, ýagny bir 6-7 ýyldan bäriki gatnaşygymyz bar. Ýagny, şon ýalaky ykbalyň hem bu giçijek bir näme stories diýýämi? Pri priklýuçeniýa. Şoň ýaly aýtjak zadym hiç hili men gyz, men aýal diýip gorkmagyňyza gerek ýok. Siz özüňize uwereni bolduňyzmy, siz her hili, her situasiýadan hem başyňyzy alyp çykyp bilýäňiz.

Çöýüp, Ynha, ýa bar. ça- sumkaňyza goýuň, rýukzagyňyza, şeýdibem. Ýöne iň esasan bärde bar-a, köp adamyň gorkýan bir zady bar-da indi, gyz maşgala diýýärler. Gaty köp bärde gyz Eý, maşgala şo, ýok, şo bolmaz, zatdan bolmaz. uje çykyň, şo, şo mneniýadan artyk, ane, çykyň o zady al, bu kelläňizden çykaryp zyňyň. Gyz maşgala, Hawa. erkek, erkek maşgala diýen Ýani zat sen ştadyna ýok diňe seni bärde. görýänini, e, gyzlaram Gyzlar görüp size otyr. aýtjak Gyzlara zadym, diýjek hawa, zadyň. gyzlar size iň aýtjak zadym, Bu durmuşy birje gezek ýaşaýas. Özi bir gezek gelýäs. Ikinji gezek gelsegem biziň habarymyz bolmaýar o zatdan da. Şoň üçin doly doly, ýani ýani doýa doýa ýaşaýyň. O bu durmuş siziň durmuşyňyz. Siz adamlaryň mneniýasyny, zadyny, o eý diýjek bolýa, aý o o taýa gitipdir diýip aýtsalar näme diýjek. Hiç zat etme. Sen özüňe bil, özüňe uwereniň bol, boldy özüňe ynan. Boldy seniň başaryp bilmejek zadyň ýok özüňem gördüň aýy. Hawa Weş daýza men size şuny diýmek isleýärin. Ykbalyň 6 ýaşynda gyzam bar. Adamam bar. Ykbalyň Ykbalyň adamsam bar. Onuň we gowy tarapy näme? Şunyalak. Üç aýlygam bolsa bärden ykbal öz şo adamsynyň ýanyna, adamsy Türkiýede, an adamsy ugrutdy şu taýlary içinde. Olam türkmenistanly bu arada. Olam türkmen. Türk diýip oýlamasynlar. Olam türkmenistanly. Gaýta men gitjek ýerimi o meň bilen bile yzarlaýardy. Aý, dur bärik git ykbal seret bärde muň ýaly zat bar eken. O maňa gitmeli ýerlerimi aýdýar. internetden göz atady bir biriňize motiwasiýa edýäs kömek edýäs motiwirowat edýäs men şu situasiýa köp duş geldim eýsem adamlar gabanyp ýok ýok aýdys ýany wera bärde bir biriňe ynam bärde sylag hormat sylag hormat sebäbi sen özüňe o adama ynanmajak bolsaň o zaman öýlenme öýlenme o adam bilen

Türkmen gyzy ine şeýdip näçe sanak ýurt gezdi, näçe sanak şäher gezdi. Ýene çagasy Owa, boldy ýa. owa, Uniwersitet ine- okady. Ow, alt, e, alty ýaşly çagasy bar, adamsy Şey, bar, Ony da gezýär. belleteýin, o e, uniwersitetiň okamanyň ýaşy bolmaýar. Men mekdebi gutarandan bäş ýyl soň girdim uniwersitete. Owa. Owa, waý, men indi giç galdym, çagam boldy. Men uniwersitete başlan wagtym beremndim. Owa. Hä. Sizem bilýäňiz-de, Göwreliňiz. owa, göwreldim Owa. ýa o taýda. Men birinji kursa basja bir ýyl angliski podkurs okadym. Birinji kursa başlan wagtym meň bäbegim bäş aýlykdy. Şondan sekiz aýlyk bolansoň bäbegim bilen men uniwersitete uroklara girýärdim, paralara. Hawa. Hawa, aýdyp men çagaly boldum, men indi äre çykdym, men öýlendim, boldy, meň üçin haýat, ýani durmuş Durmuş gutardy. gutardy diýip oýlamaň. Durmuş be- belki, ýani Diýýän zatlaryň elbetde gyzlara degişli. Gyzlar size oba tabi koneşna gyzlara degişli bu esasynam gyzlar meni gowy diňläň. Şoň ýaly e, Ykbal Şumat 6 ýaşynda çagasy wa we Şumat e, magistratura okap Owa. görsün. Ýani Çagamy da gördüň özüň. Owa, öňüňizde uly bir mysal. Sizem şoň üçin okamanyň ýaşy bolmaz. Hawa, öwrenmäniň ýaşy bolmaýar. Gezmäniň, okamanyň. Gezmäniň, ýaşamanyň. Hawa. Çaga dogurmanyň. Ýok, o ýigrimi iki ýaşymda dogurdym ogly. Lolanam gördüň özüň. Hawa. Oglam ýani zat däl, oň ýaly bir çagamy, ýani Öwünem akda ýöne çagam Hudaýa şükür akyllyja. Ýa nesip bolsa Lolanam indiki wideolarymyzda görkezeris. Hawa görkezeris. Şonda has adamlar görerler. Hawa görerler hawa. Nähilliklerini olar baka bersin biz diýmäli. Hawa biz hiç zat diýmäliz. Şoň ýaly. Şoň ýalyky Başga diýjek zadyň? Başga diýjek zadym ýok. Menä şundan esasan erkek tagam erkekdir ýany erkek nirde bolsa öz başyny öz çarar. Ha oe her hili situasiýada özüni özi seretip biler. Erkek çarar ýöne gyzlar. Gyzlar gyzlarda sebäbi näme üçin şoň ýaly biziň şu kulturamyzda gyzlar öýde oturmaly, öýlenmeli, çaga dogurmaly, hiç hili zat bilmeli. Ýöne şu zady unutmaň gyzlar siz Bir döwlediň ani altyapysyny, ani fundamentini oluşdyran sebäbi siz bir çaga dogurýaňyz. O çaga diýmek, o bir biziň Türkmenistanyň watandaşy diýmek. Her bir watandaşyňyzy siz kulturny, obrazowany ýetişdirmek isleýärsiňiz, özüňiz şoň ýaly bolmalysyňyz. Size şonuň üçin hem hiç haçan hem okamakdan, gezmekden, täze insanlar, adamlary tanamakdan özüňizi alygoýmaň. Özüňize ynamyň, ynanyň, özüňize bolan ynam sizi her hili ýere getirer. Nawa. Bolýar bu gepleşik üçinem, meniň myhman söýerligiňiz üçinem sag boluň. Ýok, nesip bolsa, eger-de araňyzda ykbalyň men Instagram hasanam goýjak, başga ýurtlara da ykbal gitjek diýä ýene Instagram bilen. Ýok, aýda men sebäbi şonda. Myhman aljaklar bar bolsa ykbal bilen habarlaşyp bilersiňiz aýdy ýurtda. Hawa, meni çagyryp bilersiňiz, gelerin men her ýyl. Ýöne öňünden aýdýas, ykbal pul pul berenok. Ha, o pul berem Yok, e, gaty bu gowy zat bu. Näçe tanak ýurdy, näçe tanak şäheri mut gezmek. Gowy zat. E, Büjetini gezmek. O şo aýtdyň. Biran näme baýlar, baýlaň usulynda gezmek we biran student durmuşda gezmek we. Biran pulsuz gezmek we. Ýöne Sen iň esasy zat indi bärde näme? Eger-de sen bir zat isleýän bolsaň, arzuwlaryňa tarap gitmek isleýän bolsaň, ine pulsuzam hemme zady. Hemme zadam bolýar, kanyýeşna bolýar sebäbi. We ykbalyň gezen ýerleri diýme, Instagram hasabyny belläp geçsek görüp bilersiňiz ykbalyň nireler gitýän näme diýýär. Nähili zatlar bilen garşylaşdygymy hemme zady ýazýan sebäbi o taýda. Nähili arzan ýol tapyp nädip bolýa, nädip arzan gitmeli şo taýlarda. Men ýazýan o taýda men özüm podpisçiklerim hemmem hem soraýa bilýäler zat edýäler. Ýene bir zat diýmek isleýärin men. Ine şu wagt Ykbal Warşawa geldi. Ykbal hiç çilek ýagdaýda bu polýaklaň dilini bilenok. Dogry dämi? Ýöne birim ýene senden bir zat soramak isleýän. Gezmek üçin dil bilmek hökmanmy? Ýok.

Siz oturyň, hemme zady şo taýda anyklaň, gitmeden önje gitjegiňiz, gidijeginiz şeýrleri, zatlary anyklaşdyryp, şeýdip, gözleşdirip, hemme zady anyklap öýle gidiň. Hawa. Onda biziň-ä diýjek zatlarymyz şun ýala ki, galanynam wideo çekmek bizden, gezmek sizden. Hawa, kommentariýa laýklamak sizden. Hawa, o taýdan dogry aýdyp geçdiň, elbetde. Kommentariýalaryňyzy laýklaňyz, ýadyňyzdan çykarmaň. Nesip bolsa, şun ýaly wideolarymyzyň we şun ýaly giden talyplarymyzyň yzy köp bolsun we biz hem oturalyň şeýdip adam ildeşlerimize ýetireliň. Hawa. Onda näme? Men aýtjak zatlarym şun ýaly zatlar. Bolýar, sag boluň. Köp sag boluň. Görüşýänçäk. Görüşýänçäk.